פלעגט ער זיך ארום שלעפן נחמן טשינער פלעגט זיך ארום שלעפן זיין א וואסער טרעגער און ביי אים פלעגט דער פעטער איז געווען א מוקיר רבנים פלעגן קומען צו אים גוטע אידן רבי נתן פלעגט איינשטיין ביי אים איינמאל הערט ער א שיינע שמועס פון רבי נתן רבי נתן זאגט די וועלט איז נישט קיין זאך וואס וואס די וועלט איז נישט און מען קען עס נישט האבן. די ווילסט דאס עס נאכלויפן? ס'איז נישט דא וואס. ס'איז א זאך וואס ס'זעט אויס פון דרויסן גלאנציג איצט, ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'קען האבן. תורה תפילה איז יא, ס'איז א זאך וואס בלייבט, ס'בלייבט ביי א מענטש, ס'איז סיפוק פאר א מענטש, און מ'קען עס האבן. און און ער האט אנגעפאנגען אויסהערן דעם רב נתן, ער געהערט ווי רב נתן רעדט פון רעדן צום אייבערשטן, זייער געפאלן, wow איינער רעדט שוין זיין שפראך. ער געהערט ווי ר' מנשה רעדט פון פון לערנען גרינגע זאכן און אפילו מען פארשטייט נישט זאל מען קודם קודם זאגן די ווערטער, נעם א חומש זאג חומש, נעם א משניות זאג זאג משניות, זאג א פרק משניות, טו עפעס מיטן טאג! טו עפעס מיטן טאג! וואקסט אויף דער שימל! האסט א בחור גייט אין ישיבה ער גייט און ער קומט ער טוט נישט גארנישט! מאשרומס וואקסט אויף אים, שוועמלעך, גארנישט! זיצט, ער גייט צופרי, עטס קומטס, עטס ווייסט נישט אז מען גייט אין ישיבות, עטס קומטס דא שוין אין צען אזייגער, דארפסט אמאל אויפשטיין זעקס אזייגער, קוק וואס טוט זיך אפ אין די גאס, מען לויפט און לאזט עס פארן אין ישיבה, ער גייט און ער קומט אהיים און ער ווייסט נישט פארוואס, זאגט אים רבי נתן נעם א תהלים, זאג אביסל תהלים, היינט אז מען וועט כאפן א בחור זאגן תהלים אין ישיבה. ער האט איהם גלייך חושד זיין אז ער האט עפעס צו טוהן מיט ברסלב, און ער וועט איהם גלייך חוזק מאכן, וואס איז צו זיין א תהלים זאגער? שומו שמים! מ'וואלט זיך ווען געדארפט פרייען, די משגיחים וואלטן זיך ווען געדארפט פרייען אז א בחור לערנט א תהלים אין ישיבה, געבן א רייב אין רוקן און זאגן וואו! וואו! האסט יראת שמים! נעע!

האב איך רחמנות אויף אידישע קינדער. בחורים שרייבן מיר בריוון, זיי זאגן תהלים אין זאגט אביסל תהלים אין ישיבה, ש ס מיר א תהלים זאגער, וועסט דיך אונטערקויפן דעם אייבערשטן אזוי מיט די תהלים? אונטערקויפן דעם אייבערשטן מיט די תהלים? יא! יא! אונטערקויפן דעם אייבערשטן מיט די תהלים, דאס וויל איך טון! ס'איז די שענסטע זאך דא אין ישיבה בעט איך אלע בחורים ווער ווער ס'וויל זיך צושטעלן צו די סדר הישיבה דא אין תפארת התורה היכל הקודש יעדן טאג זאג תהלים מחי' די רבי זאגט וואויל איז די מענטש אוי די רבי זאגט וואויל איז דעם וואס ער עסט משניות און טרינקט קאפיטלעך תהלים און ער טרינקט קאפיטלעך תהלים און ער טוט זיך אן מיט מצוות מחי' די רבי זאגט אז אויבן אין הימל קומען ארויף נשמות און זיי וויינען זיי מיט דארשט צוריק און מען ברענגט זיי טרינקען זאגן ניין זיי דארפן מיט תהלים.